Obe nan, mi te a trobe pa mi deleitá bo awe algu dushi. M'a printi a tabata kumpli ku mi. Bo mester di tuna òf galiña Òf bo por traé sin galiña sin tumati. Bo ta prepará bo galiña, bo ta lab'el, bo ta hereb'é e galiña, anto bo ta dun'é smak pero bo ta lag'é keda blanku, bo no ta dun'é, bo ta dun'é salu un tiki smak asina, anto. bo ta laga e heret ei. Anto ora e galiña kaba, bo ta kue e galiña, bo ta kort'é chikí chikitu. Manera bo ke, sea na repi, chikitu òf bo ta kort'é bou tou, manera bo ke, òf e tun. Bo mester di kropsla na e kantidat ku bo mes ta desea. pa e kantidat di hende ku mes ta desé. Pero bo mester di kropsla, bo mester di un mix di bonchi, hopi bia bo ta hini ku un kos kòrá den sina, pero e bonchinan akí bo ta hanga na bleki. Òf bo por tin pitikòt, anto bo por tin. e mainzi apart, anto tambe dus asina, dus bo por tene apart bo por tene huntu, bo mester di apel, bo mester di mayones, bo mester di un siboyo y tambe bo por usa roibit.

Pero bo bo pone tiki di maria den anto bo ta dun'e un tiki smak, un tiki falu tambe e ta haña un tiki smak. Pero bo ta kue e tur e ingredientenan ku mi a bisa ei, bo ta hasi nan broa den otro, bo ta pone bo mayonesa seka, bo ta kue bo siboya bo ta bota den, bo ta traye. Anto si bo ke pone roi pit tambe bo ta pone aten pasobra bo ta henter roi pit nan na tiendanan vooral di e tiendanan bo ta bende kosnan antiñano anto bo ta buta e roi pit tambe aden e ta dushi kuné òf sinje anto bo ta drai tur kos den otro esaki bo ta pone den ijskast bo ta laga haña smak e ta hopi dushi. Kumins'a ku tin. Anto bia pasá, esaki ta un pregunta ku mi ta bini na mi, bia pasá m'ha bisa e tres piera, anto m'ha bisa e e ta ni e ta mi no a splika kompletu, bon, duidelijk, pa enan komprondé, muchanan hóbennan komprondé ku mi kem'é karbon, aki nan nan ta bisa e ta kó. e semi ta kem'é ku kol di karbon. Mi ta sigui, Hm, mi tin un otro un tambe pa usa? Sa ke ta mucha e seta chikita asina aki, am, di galiña òf ku ta kuit pia, bo ta laba e galiña ku un tigi binager, Vinagre den e bisa of vinagre antes bo ta kue dun'e smak bo por pone na bo smak of bo por usa mix kruiden mix kruiden mix bo ta haña tur kos aden bo ta mete konoflor tambe pero esaki ta pa e galiña. Anto bo ta laga e galiña, bo ta bòt e galiña den dje, bo ta lag'é para un par di ratu mèsma, òf bo por prepar'é un dia anterior, anto esiki mi un dia promé, anto bo no ta pone e konofló, si a seka, anto bo usa konofló ku manesé Para riba mi karo. Mi su entra den ami e smak ku ami ta gusta. Mi ta gusta e fresku. E dia mes mi ta pone un tiket di kantu bo ta laga e para den e smak. Anto e maji tambe bo ta pone den natural. Anto bo ta laga esaki ku e smak. E dia siguiente bo mester bay casa di Santa. Ki bo ta hasi? Bo ta bota bo zeta kenta, tanten ku e zeta ta kenta, bo ta kue un webo, bo ta bot'e den un komacha òf un bowl, anto aki den bo ta klòp e webo, bo ta basha un tiki magi den dje, bo ta pone un tiki sal, anto Bo mester di ariña di pan òf nan ta bisa paneer meel. Anto ora bo kaba bo ta kue e galiña dor ku bo a sasoné e dia anterior. Bo ta kue esaki, bo ta pas'é den e webo, ami ta hasi asina ku mi, bo ta pas'é den e webo, kaba bo ta pas'é. Den e aria di pan òf paner mel, bo por ripitié, bo por laga di ripitié. Mira, anto asina ora bo kaba, bo ta laga e hasa, anto ora e hasa e ta keda krispi. Anto. Patin pafó ta keda krispi, anto patin ta keda sòft, sag ta siña bo ta kome mas dush mes. Bo por kome con tiki aros. Nos semper na Kòrsou nan ta gusta traha un sòf. Mi konosé mi yunan mes, nan ta kushiná pero

loke bo tin. Si esaki bo tin ku hasi pa bo ta si bo ta si bo tin sin bo ta kome tòg. Anto e shon ku mi ta bisa pa omi aki ta bisa mi bo ta hasa un tiki siboyo anto no menos sa ku bo a kome. Nan bo bisa ta wòlè bon e shon ta kushinai. no me lo sa ki bo a komi. Pero, en fin, e sous bo ta kue loke nan ku mi a bisa bo, bo ta pone nan ku un tiki, ami no ta gusta zeta hopi, ni mi no ta gusta bota manteka den ken kos. Mi ta pone dies un tiki zeta den un paila òf un panchi, ami ta kusa traha den un weya ku un tiki pa un tiki un ruimte. Anto bo ta laga e hasa, bo ta keda traha e paño kima, anto asina bo ta pone un tiki smak, un tiki magi, anto bo por pone un pida buyon. Si bo tin e kruidenmix tambe, bo por pone un tiki, anto bo ta laga e hasa bo ta pone ku awa kenta ora e ta hasando bo ta basha un tik di awa den asina bo ta traha un sous asina anto pa e sous sera semper bo mester usa un tiki ketchup anto ora ta pa gariña bo por use asina anto ora ta peska bo ta traha un otro tipo di sop anto esaki nan mi mama a siña nos. Anto te awe y mi ta traha mi saus manera el a siña. Mi ta mira hopi otro maneranan cu bo por traha el, pero ami no ta gusta tur tipo di saus, anto ami no ta gusta bay esnan. Hopi bia bo ta haña esnan cu ta cuba na paki, ta cosnan cu tin cosnan artificial aden, ami ta gusta fresco, no ta gusta cosnan cu tin cos artificial aden. Asina mi ta traha mi sòs ku mi kètchup, bo ta sere. Òf si bo tin pasta di tomati, tomati pasta na blik, bo por pone un tiki aden tambe. Anto hopi bia tambe tin hende nan grandi nan aya ta gusta usa e tomatinan di blik. Pero ami ta usa fresku, si bo no tin fresku bo ta usa di blik. Asina bo ta traha e sòs, bo ta pone e galiña, bo ta pone un tiki aros. Of un tiki spaghetti of un tiki potata, bo ta kue un tiki salada bo ta pone serka, sa pues. Asina bo por bai purbele, anto un kos mas tambe mi kier a bisa, esaki ta aparte di loke. Nan a trece pau pe purbe bota anto e aros por ta un aros blanco tush e por ta aros pren tambe pero a mira cu este blanco asina anto antes nan a ya nan ta bota traha sopi pero sopi mondongo sopi mondongo mi mama ta cushine ele pero e no ta cushine mesun dia ta laga e herbi un dia anterior Anto e siguiente dia, e ora ei, e ta bai prepar'é, e pone tur su rekisitonan aden. Asina ta ta ora nan ta prepará pa fiesta tambe, nan ta prepará e karni awe, mañana nan ta kushiné, anto e stobá tambe mi momo ta laga e kushiná awe, mañana e ta prepar'é. Su pone su sobrá kosnan aden, anto asina nan ta hask'é sòk mundungu tambe. Anto te akinan, Mi a trece algo pa bo por be, y luego disfruta di dje na momento cu bo ta con. Y te aki mi ta keda y mi ta bay, porque mi a bini cu mas pa bo. Keda pendiente.